Do you consider yourself speċa ġenitur tajba? Ġen.
Jina niprofa. Eh, jien niprofa namel kem nista, ma xorta. Apparently, għamilt ħafna zbali. Apparently sounds like the name of a book for parents. Eżat, kemmi tajba. Apparently, or maybe it's an app. Kemmi tajba.
Patent that shit in the right hands, we're millionaires. Istra kemmi tajba. U għadel inturat, inti inti u kollu tħobbom dan nejk gvera tmut għalih u kollu. Namluwa, fiex ħat konsisti. Xandu li ma xorta ta' app għandhom bżon il-ġenituri l-lum il-ġurnata. Di, guidance. Guidance tal, per eżempju, jena mill-zbal kbir, per eżempju, fizmi meta għana bil-Covid, naħseb it-tfal tijaw kollu kollu fuq teknoloġija, U jina tant kont disprata għax kienet overwhelming il-bicċa tfal il-ħin kollu fuq il-mobile u hekk. U punishment minnhom kien darba minnhom jien ma tantx nagħti punishment jien vera ċill. Imma ġara xi ħaġa kien u punishment minnhom kienet qed insemmija bħala eżempju. Ħaddilha l-mobile pereżempju. U ċempilt il-Matthew, għax il-ħin kollu miżkin dak niffittaħ pers li jifmu niprofa nistaqsi pari. Matthew. Matthew Bartolo. Għalli le, għalli, għalli inti għalaqtila. kull l-unika tieqa ta' komunikazzjoni li seta' kellha mad-dinja ta' barra. Ma ħsibtix hekk, jien qbadtu minn għalija li ħa nagħmel tajjeb ħadtilha l-mobile no irridu ngħaddu żmien flimkien, meta fil-verità kont qed nagħmel l-ikbar kakata tas-seklu. Dawn l-affarijiet dawn nagħmilhom on a daily basis u bħalissa din f'dik l-età li jiġu hemm fażi fejn it-tfal iwaħħlu kollox fil-ġenituri anke jekk ta' kometa, mhm. probabli tkun it-tort tal-mami. Parti minna il tort tal-mami għax jew għaldi tomu. Ikkum il-mami ma jeżistux. Eżatt, eżatt. Li għandhom bieċa raġun. Imma palissa għaddej minn dik il-fazi, issa joħorġu minna ta' eventually naf. Fimt, imma mhm.
U komda, u jien għamilta għamilt minn twila. Għamilt. Waħħal fil-ġenituri. Mela, Tiftakrek.
Niftakarni hija mela kont nisiba għax anka jiena eh, kollox il-mami.
Li fottiet għommi għax għommi kienet tistudja social worker, allura jiena kont not nisma' jekk mill-bot. Ħafna kienet tistudja pereżempju eh, like delinquent psychology of like, u kien kien jisemmaw ħafna per eżempju neglect ta' ġenituri u ġenituri li eh, kienu jġildu u dimit tfal. Għannet nuħu n-noti, għannet nisma. Umbat kien ikolli xinajt l-iskola, per eżempju, u mux intu l-papani kollu t-ġildu d-dar, s xil namel jena. Zazarma. Jena, intom il-role models, tiġi role models. Role models tijaj u konsekwenza. Kontu zarma.
Eh. Le, di ija fazi, u. Fazi li ma rridu mm. naddattaw irwieħna. U sfortunatament, di permezz tal-program nara, Meta inti ġġib it-tfal fid-dinja inti ġġibhom biex tissodisfa l-ego tiegħek u ssir ġenitur. U tissodisfa u tħossok king u queen u tħossok tajjeb għax inti trid, ħadd l-ebda tifel jew tifla ma talab li jiġi fid-dinja. Mm, teb, teb, iżbal.
Ma ġara xej, imma xorta tħobbu ma. Le, ma kienx firma kellix jien minkejja li għandi ħafna Dak mhux biżbal, jien għandi għandi t-tielet wieħed ġeneralment hmm. jiġi b'surprise ngħidlu jien. Ġib surprise. Hmm. Anka tiegħek surprise. Eħle eh, kienet sorpriża kbira. Ġifieri u jien kont vera sturduta xi barra tieħla u ħieġa fil-baġnu tirremetti kull fil-għodu. Ma diġ għandha, madonna, diġ għandha xi food poisoning, xi għandha tletti jem food poisoning, għena. Eh, Bat ħarset li għatli fiex ta' Ġon jena pregnant, ta. Ah. Ma. Pregnant. Ah, xi Kont ġri. fil- Ma, fil-qamar. ma kienx ippjanat, imma ne- imma ħna m'għandniex din responsa, mhux kulħadd ta' sfortunatament għandu din ir-responsabilità li jirrealizza li la darba ġib wild fid-dinja, Mm. you have to be ready for everything, Mm. għax dan ma taf xejn. Għadna maħniex qed impoġġhom l-ewwel ħaġa. Hmm. Ġifieri min qed jarani qed jgħid li inti tpoġġihom l ħaġa tagħmel il-fitness tagħmel hekk jintaf kemm jgħinuni bija di pereżempju. Hmm, għax għandek ħajja.
Eħe, imma jien nissa bdejtu l-fitness meta kibru meta kienu żgħar, hmm. mhux ngħidlek li data ġifieri dejjem kont naħdem ma stajx nagħmel mod ieħor għax ma kellix bil-fors kellna naħdmu ma kenniex lut. Irridu nifmu li rridu npoġġuhom priorità għadna miħnix mhux kulħadd qed jifhimha di. U tfalet ibatu ħafna Qed iħossuha ħafna u qed ibatu. U llum iriduna iktar minn qabel għax anka bis-social media hemm ħafna affarijiet li aħna qas idea manna tagħhom.
Mhm. Eh, eh, li tfal l-tfal ridu ma nafx ikux iktar minn qatt qabel imma tfal bla dubju jfittxu kemm jista' jkun ħin ma' ġenituri u attenzjoni. Fu 20 sena jien tal jina li nagħmlu 20 sena l-programm għax bdejtu meta kelli l-metju jien fil-bidu kont ngħid ah jkollok it-tfal proħset u pjaċir gawdi vera żmien sabiħ illum l-istorja bidilta totalment. Illum nibda l-programm għalla volja fuq pregnancy childbirth u trobbija u adoption u kollox. Mur u għamel baby jekk taf li ħadd poġġih l-ewwel. Don't give in to the pressures of society, forget it. Insa lill-omm u kull missierek u t-tija u n-nana li qed jgħidulek biex ikollok it-tfal. Jekk inti kuntenta bil-ġob, why not? Żomm il-ġob, m'għandek l-ebda Mem lebda ħaġa li tgħidlek isma' ti tissir ġenitur bil-fors. Hawn min ikollu ftit dubju jgħidlek għax nibża li meta nikber jiddispjaċini. Mhm. Għamel homework miegħek innifsek, listen to yourself. Inti happy? ta' tiqax mbagħad li ġib tfa, inti taf xi tfisser, fiha ħafna responsabilità u mhux meta jkunu babies ta' u mhux meta jkunu fil-puxxer u bidem u ma jroqdux bil-lejl, that is not trouble. Trouble huwa meta jibdew jikbru. Jina li jina li bil-kontra, eh? jina li l-ar snin kienu l-ewel. Ma jiddependi għax jek ikun ikpu. Sentej.
Għas l-ewel sentej, jisu l-ewel sena ta' tifla. Għax ma t-komunikax, ma memxej li. Dik kulħad differenti. Imma fil-verita we have to be ready for everything. U dik il-messax li għad niprofa għaddi l-lum. Ta' tixkas, tħalli ħalli jom il-sħabek kolla, jkollom babies, jkollom familja, jek minn tixles, biex fija ħazin li tkun happy bil-karriera tijak. Ma fiha xejn ħażin. Assolutament ma fiha xejn ħażin. Ultimately, ultimately l-importanti li inti tkun happy miegħek innifsek. Imma nud li ħaġġib baby għax kulħadd tgħidlek għax is-soċjetà tgħidlek li rid ikollok baby mbagħad ħadd tkun imdejja. Isma' llum il-ġurnata jien rajt ħafna bdil f'dawn l-20 sena. Illum il-ġurnata taf kemm bidlu l-affarijiet, għandi psychologist qed jiġu jgħidu di li għalija kienet gravi sakemm aċċettajta kienu qed jgħidu lill-ġenituri, It's ok li inti qed tħossok li ma tħobbx it-tifel tiegħek. Di sa ftit snin ilu ma kinitx teżisti. Illum il-ġurnata ħafna ġenituri min mhux lest għat-tifel jew għat-tifla tiegħu u għax qed jaħdmu ħafna qed iħossuhom piż it-tfal. U you cannot love, you cannot relate, you cannot Illum is-psychologists bidlu l-istorja tagħhom u qed jgħidulhom isma' ok, it's normal, ejja let's deal with it, let's work on it. Imma huwa sempliċement huwa punta tluq sewwa mhux xaġa li taċċetta li ma tkunx it-tfal tiegħek. Le, le, le, of course, le, le, but it's okay, ġi hmm. aċċetta, għax ħafna minnhom jgħidu ma jien kemm jien kattiva. Hmm, hmm, Fin, illum saret saret xi ħaġa komuni illi dan il-feeling tħossu. Fimt li li li.
Għax tant hemm distrazzjonijiet u għanijiet. Distrazzjonijiet jista' jkun li ġib. Eżatt, eżatt.
Jien kont naħseb qabel il-mother instinct jiġi normali, per eżempju, li kif ikollok il-baby, jiena minna li kif ikollok il-baby, il-mara bħal tal-films, jissir tħobb il-baby u tlaq kollox. Meta miex il-realtà. Ma kellekx inti Jiena kelli, jiena kelli, ma jien minn meta kont żgħira xtaqti kolli tfal. Kieku ma kellix naturali kont nadotta, kieku ma kontx miżewġa kont nara x'nagħmel biex ikolli. Dejjem kont ngħid, jien kont ngħid anke kieku ma niżżewwiġ, dejjem xtaqti kolli tfal. Kont nadotta whatever, xaħġa kont nagħmel skur. Fimt? Imma dak il-messaġġ ra kemm inbidlu l-affarijiet.